Ma xinu d-dem tijak? Ma nibdewx fuq il-politika u xinu l-kulur ta' d-dem tijak blu, aħmar, oranċu, aħdar u fuksja, xarba kien hemm ukoll, tista' segwina xaħna program għal kulħadd. Eh, ma li mhux hekk qed ngħidlek id-dem tiegħek x'tipu. O positive.
Eh, il-komuni, insomma, insomma, mhux importanti. Taħna.
Għaxa kien hemm xjentis Kanadis. Eh. Tajjeb, illi skopra kif jeqleb mill-lej positive għall-low positive u jġibu l-ek għaw, jġi l-istess id-dem. Bravo da. Insomma, u jew. Jew bil-kontra.
Ma insomma. Naħseb iktar il-komuni ġibu. Ma ma ma ħaġa kbira. Bravo.
Bravo lil dan ma ħaġa fid-dem. Taf li jiena int.
Eh. Aqqas nistanati dem. Għax u għax mort, mort propja biex inti għom id-dem. Imma mistoqsijiet. Eh, tajt għal.
Għammu l-lem. Imma x'mistoqsijiet se tawsasu kismek, kull jomok. Taminu d-dem.

Tfal, tifel. Ma tfal, u d-demmi fejġibu.
Issa qed jgħidu ma nafx hekk hux veru illi hawn ħafna tfal. Tant jieklu li saru boċċi ħafna. Ma nafx qatt ġieli rajtu xi tifel boċċu jew hekk. Darba iva.
Darba iva?
Illa. Li inti qatt ma rajt wieħed boċċu. Tajjeb. Biex ma tkunx boċċu xi tagħmel?

Jien il-brother tiegħi u l-ħabib u l-ħabib tal-brother. U kif tarom inti? Jien ġieli ngħidlu qed tiekol ħafna, jsajrulek li kell taqbad u tieklu hekk. Kif hekk x'jagħmel? Nejl.
Jiekol, jiekol li kell nejl. Taħuk? Għan niżilha ta' jkolli niżilha. U kien jieklu affarijiet Ġifieri jekk jieklu ħafna ċikkulata ssir buċċu. Ek, taqsix.
U taf xi ħadd li unaqa buċċu għandu bżonn. Nispera ma naġġiex lek ikun hemm in-nies jarawha jieħdu naqalihom. Li eh, mhux hekk ma tix tgħidilhom f'wiċċhom, mhux hekk. Dan. Għandek idea dik it-toqba li tara fil-katnazz mela jkun hemm fejn daħħal ċavetta meta jkun hemm toqba oħra fil-ġenb. Biex taħseb qiegħda. Biex iddaħħal xi paper clip kif jagħmlu fil-dawk u tiftħu minnu. Kieku daħabber rasek. Kieku ħajkun sejfek. Eh? Anzi ħanejdlek, ħanejdlek x'inhi. Imma l-ewwel ħa nistaqsi daqsxejn in-nies x'jaħsbu li hi. Mela hawnhekk qiegħed mal-grupp żgħażagħ ta' Santa Luċija. Il-katnazz eh. għandu din it-toqba żgħira. Eh. Għal xi xena. Ma tafx. Sakru dik. Eh.
Le, le, is-sakru minn hawn, imma ma tawdi toqba żgħira żgħira hawn. Issa sa se jagħmel. Dila l-arja. Biex tgħaddi le, mhux biex tgħaddi l-arja, inti taf għal xi xe, ma kontx attenta, għal xi xe għadha dik it-toqba hawn. Għax titfalu żejt hemmhekk. Brava!
Brava! Biex nispjegaw eżatt, i tagħmel ix-xita sewwa meta tagħmel ix-xita l-ilma jgħaddi minn ġo dik it-toqba u jqatta' l-lura. Però kif qalet is-sinjura wkoll, kultant żmien billi ttieħ naqra żejt hemm insolvu t-toqba u jekk jibbies lek Eh, ta' ma temminniex l-ħara. Ammur issa. Eh, ma dejjem titgħallem veru, dejjem.
Bella, eh. Thank you. Tal-li sa naf għalfej edem mekk it-toqba. Tal-katnat. Da da ġiri, nejnjien ġiri tgħid għalhekk tittaraħ xuteru, għalhekk.
Taf li mu l-annimal illi dejjem jiftaħ katnat. Mm, ma nafx min. Il-manki.
Daqman. Xadin.
Le, le, ma taħdimx, jek tajt xadin, ma taħdim. Manki. ċavetta, ki.
Manki xadin. Ija, le, ma ċajtu biex taħdem man ki bieċavetta. Għax għandek il-manki xadin ma fiex ċavetta. Manki, ki. Inti għalfej għedulu iċċok l-Alfred.
Ma, xax. Għax ġibs. Eh.